Tajjeb. Grazzi Kevin, aħna minn hawnhekk ħa mmur inlaqgħakom anke ma' l-aħħar mistieden illi ġie jżurna hawnhekk. Miegħi għandi lil Kane Said li huwa Manager fil-Komunikazzjoni fi ħdan il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli. Kane, kif aħna? Ninsab tajjeb. Insellimlek Brian, insellem lit-team kollu wara l-iskata u nsellem lit-telespettaturi. Ekku, din mhix l-ewwel darba li ltqajna. Ekku. Kane, dejjem aħna lagħab, tkellimna fuq Rob responsabbli. Però tajjeb nibdew anke billi nagħmluha ċara li din il-fondazzjoni mhijiex kontra l-logħob kontra kull tip ta' logħob. Ekku, ekku, ekku. Il-Fondazzjoni Rob Responsabbli isimha magħha. L-għan tagħha huwa li tqanqal, Brian, responsabbiltà fl-attività tal-logħob tal-azzard, jekk hux gambling, iGaming, anke saħansitra llum il-ġurnata il-console gaming. L-attività per se jekk tiġi attwata b'responsabilità, x'jiġifieri attwata taħt kontroll ta' ħin u ta' flus hemmhekk Ma fiha xejn ħażin. Jiena nħobb naqsam l-attività fi tliet stadji. Għandek l-ewwel stadju, dak l-istadju li qed nitkellmu fuqu bħalissa, l-istadju tal-logħob responsabbli, fejn inti qed tattwa l-attività, qed tieħu pjaċir, qed tissoċjalizza, qed tieħu r-rikreazzjoni u d-divertiment minn dik l-attività, imma taħt kontroll. Inti għandek budget finanzjarju u għandek limitu ta' ħin li inti ftemt miegħek innifsek li għandek tqatta' waqt dik l-attività. Minn hemmhekk immorru għat-tieni stadju fejn l-attività tibda tiġi attwata b'eċċessività, jiġifieri Għal persuna l-aktar ħaġa importanti fil-ħajja tagħha tibda ssir il-logħba. Mit-tieni stadju sfortunatament il-persuna tista' saħansitra tmur għat-tielet stadju fejn aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu il-patoloġija. Patoloġija x'ġifieri? Patoloġija meta inti tibda tagħti importanza estrema kważi kważi Insemmija bħala ossessjoni l-logħob tal-azzard fejn ma jibqa' jagħmel xejn sens għalik ħlief il-logħba u ma tibdiex issib serħan ħlief waqt l-attività tal-logħob tal-azzard. U hemmhekk ikollna problema, Brian, għax hemmhekk il-persuna jibda jonfoq ħafna aktar milli jmissu, bit-tama li jġib lura dak kollu li tilef. U aktar iva milli le l-persuna tiġi darha mal-ħajt u tispiċċa fis-sqaq. Xi kultant semmejna tliet stadji, tispiċċa tgħaddi minn stadju għal ieħor u ma tkunx qed tirrealizza li l-problema daħlet daqshekk il-ġewwa. Semmejna gaming u semmejna gambling. Dawn x'inhi d-differenza bejniethom? Yes, ara, Illum il-ġurnata għandna casino u gambling, mela għandek logħob tal-azzard li jiġi attwat fi premises bħal casinos, swali tat-tombla, ħwienet tal-logħob. Għandna dak il-logħob tal-azzard, ejja nsejħulu gambling bl-Ingliż. Imbagħad għandna l-iGaming, iGaming x'jiġifieri? M'hemmx dik id-differenza kbira ħlief li l-logħob tal-azzard isir online. Il-każino prattikament ikun fuq l-iskrin tal-kompjuter tiegħek, fuq l-iskrin tal-mobile, tat-tablet, eċċetera. Hemmhekk jinvolvu ħafna logħbiet bħal slot machines, eċċetera, eċċetera. Flok ikunu fi premises mibnijin fuq l-art, ikunu mibnijin fid-dinja virtwali. Imbagħad għandna il-gaming. Mela tkellimna fuq il-gambling maqsum fi tnejn, issa għandna il-gaming. Il-gaming, biex infiehem lin-nies hemm barra, il-famuża console gaming, sal-bieraħ kienet attività li ma tirrikjedix riskji ta' flus bħal-logħob tal-azzard, bħall-gambling. Imma llum il-ġurnata tajjeb li n-nies jinformaw lilhom infushom, qegħdin jidħlu kunċetti bil-mod il-mod teknoloġiċi avvanzati bħal loot boxes pereżempju, bħal skin gambling, fejn qegħdin jiddaħħlu dawn il-kunċetti ta' logħob tal-azzard saħansitra anke fil-console gaming. L-istess. Li persuna tqatta' ħin dovut għall-gaming ma fiha xejn ħażin. Il-gaming ukoll għandu l-pożittiv tiegħu u għandna nirrikonoxxuh. Il-problema, kif il-Fondazzjoni tħares lejha, bejn il-logħob tal-azzard u l-logħob, il-gaming, hija waħda, l-eċċessività. Jekk inti tattwa ż-żewġ attivitajiet b'eċċessività kbira, jiġifieri tibda tqatta' ħinijiet twal, ma torqodx bil-lejl, tossessjona lilek innifsek, toħlom, taljena ruħek mir-realtà, tgħix f'ħolma li bit-tama li dejjem issir realtà meta qatt ma ssir realtà. Hemmhekk tinħoloq problema u din il-problema twassal għal diversi riperkussjonijiet sfortunatament. Għandek riperkussjonijiet soċjali, każijiet ta' vjolenza domestika fid-djar għaliex meta l-persuni tal-madwar jirrikonoxxu, jirrealizzaw li l-persuna għaddejja mill-vizzju, tikkomunika jew tipprova tikkomunika mal-persuna u sfortunatament aktar iva milli le l-persuna tinnega, mhux vera, jiena kollox għandi kollox taħt kontroll f'idejja. U ikun hemm każijiet fejn ikun hemm suppervja, ikun hemm gideb u iva jkun hemm każi ta' vjolenza domestika wkoll. Barra mir-riperkussjonijiet soċjali, hemm riperkussjonijiet finanzjarji. Problemi b'ċekkijiet, problemi b'kontijiet il-bank, problemi sfortunatament ma' persuni fejn jiġi msellef il-flus minn fuq l-idejn, problema tal-użura. Jibdew iduru għalik in-nies biex inti troddilhom lura dak li sellfuk. Allura rridu noqogħdu attenti, Brian. Fil-bidu nett nett nett tal-attività, tajjeb immens li nkunu responsabbli. Sfortunatament, ir-responsabilità ma tibqax tagħmel sens għall-individwu meta jaqa' fl-eċċessività u jaqa' fil-patoloġija. Allura tajjeb li nilqgħu, mill-bidu, nagħrfu anke lit-tfal tagħna l-pożittiv u n-negattiv kemm tal. gaming kif ukoll tal-gambling u nkunu konxji, Brian, inkunu konxji li jekk isma' nirriskjaw tikka aktar milli jmissna fuq bażi regolari, hemmhekk inkunu qegħdin nirriskjaw mhux biss il-salvagwardja tagħna nfusna imma speċjalment tal, tal-familji tagħna, ta' wliedna. Inżommu f'moħħna li jekk ma jkollniex baġit finanzjarju fuq tali attivitajiet, ma nkunux nistgħu, eżempju, inħarsu l-affarijiet essenzjali għal wliedna. Irridu npoġġu kollox in consideration. Waħda pereżempju mill-istrateġiji li persuna għandha idealment ħafna Għandu jkollok f'moħħok qabel ma. Ekku, ekku. Tkun taf il-boundaries tiegħek x'inhuma. Ara, jiena nħobb insemmiha hekk, biex persuna jattwa din, dan il-passatemp, irid ikollu strateġiji ssettjati miegħu nnifsu. Strateġiji finanzjarji, kif qed ngħidlek, irid ikun hemm limitu finanzjarju, budget, jiġifieri inti taqbad il-paga tiegħek fix-xahar u tikkalkula kemm tista' tirriserva għall-passatemp tiegħek. Kif taqbeż dak il-limitu inti trid tkun kapaċi tqum minn fuq il-mejda tal-logħob u tgħid daqshekk. Barra mill-istrateġija finanzjarja għandek l-istrateġija ta' ħin. Hawn min jista' jqatta' sagħtejn fil-ġimgħa u min jista' jqatta' sagħtejn kuljum. Jiġifieri, dik hija wkoll parti essenzjali mill-attività. Barra minn hekk, importanti wkoll li jkollna strateġija ta' ittestjar fuqna nfusna, dak li bl-Ingliż insejħulu self-testing. U nsaqsu mistoqsijiet bħal, Qiegħed nonfoq aktar milli jmissni f'dak il-perjodu ta' ħin li jiena qed nirriserva għal-logħob tal-azzard? Qed nagħti aktar importanza lil-logħba milli lill-imħabba ta' ħajti, lill-partner tiegħi, lil uliedi? Qiegħed inkun attent fuq ix-xogħol waqt il-ħin tax-xogħol jew l-istess moħħni biex nillarga, immur nilgħab, il-flus fuq l-idejn, eċċetera Jekk titniggess kemxejn il-kuxjenza b'dawn il-mistoqsijiet, jekk it-tweġiba tkun iva, Anke għal waħda, ninkuraġġixxi lill-persuna li jfittex is-sapport. Il-Fondazzjoni toffriha, toffrih tas-sapport, wieħed seba' seba' seba' huwa n-numru tal-linja nazzjonali ta' sapport. Persuna tista'. Dawn jistgħu jibqgħu anonimi, hux hekk? Iva, iva, l-kunfidenzjalità hija assoluta, għandna aġenti mħarrġa, il-persuna tista' iċċempel hi jew inkella persuni tal-madwar jistgħu jċemplu għaliha. Imma, dejjem nirrepeti, il-persuna stess li għaddejja mill-vizzju trid taċċetta li għandha problema u trid taċċetta li għandha bżonn is-sapport. Jiġifieri f'dak il-każ li tirċievu telefonata f'li qiegħda għal persuna oħra, Intom il-parir tagħkom ikun dejjem li kemm jista' jkun ħa tkellmu 'l dil-persuna biex tirrikorri hi għall-għajnuna ġenerali. Iva, idealment il-persuna stess tirrealizza u jew iċċempel hi jew inkella jew inkella tirrikorri fil-premises tagħna anke flimkien mal-maħbuba jew maħbub tagħha. jew tiegħu. Iva, idealment l-ivvizzjat jirrikonoxxi imma l-Fondazzjoni toffri anke pariri fuq il-linja ta' sapport, kif għandha tapproċċja lill-persuna pereżempju, kif għandha tikkomunika, kif għandha il- perċezzjoni kif għandha tkun, isma', vera huwa mument signifikan, sinjifikanti, veru huwa mument iebes, imma ma waqgħetx id-dinja, trid tħares lejn il-pożittiv, trid tikkomunika mal-persuna, trid jekk ma jkun hemmx kontroll finanzjarju, Isir dak il-kontroll anke permezz ta' professjonisti fil-qasam tal-finanzi, jiġifieri hemm x'nagħmlu, kulħadd huwa tad-demm u l-laħam, vera li kif persuna tiġi darha mal-ħajt hija iebsa, tispiċċa f'tunnel ta' dlam, imma x-xefaq tad-dawl dejjem qiegħed hemm u hemmhekk jien ninkuraġġixxi lill-persuna għaliex każijiet pożittivi Kellna, għandna u se jibqa' jkollna. Dak kollu għal support importanti. Li hemm żewġ passi li huma diffiċli u importanti fl-istess ħin. Waħda li tinduna bil-problema u t-tieni waħda hija li tieħu azzjoni fuq dik il- Verità, Brian. Jiena nħeġġeġ lil kull min iħoss il-kuxjenza tniggżu. iċempel fuq il-linja ta' sapport tagħna, jekk saħansitra jħossu mistħi jsemma' leħnu, jista' jaċċessa l-websajt tagħna www.rgf.org.mt u juża s-servizz taċ-chatline. Is-sapport qiegħed hemm u aħna lesti li li nagħtuh f'kwalsiasi każ. Ekku. Wayne, grazzi ħafna li kont magħna, minn qalbi anke nawguralek anke tmiem il-ġimgħa mill-aqwa. Lilek ukoll. Sadattant jiena ħa mmur anke għall-aħħar parti tal-programm, ma nistgħux.